Leḥbab neɣ atmaten d teysetmatin, ansuf u merḥba yes-wen. Daymen deg uɣerbaz n ssebt neɣ deg uselmed yeɛnan ass n ssebt ɣef wayen yeɛnan les cours de ça. Ad nemmeslay daymen ɣef ddurt-agi, le titre yeqqar d akken leḥmala akked teɣdemt, Tigi, yeɛni i d lewṣayat timeqquranin merra. U d tidet, ayagi-nni ad nwali d akken ma ulac leḥmala, ma ulac vraiment taɣdemt, ulac tudert. Naam. Ddunit tebna ɣef sin, ɣef snat n tɣawsiwin-agi, ɣef leḥmala akked tseḍlemt. Ɛetma wayagi, deg la leçon ini, fkan-aɣ-d i wakken ad nɣer tabrat tamenzut n Yuḥenna ixef wis ṛebɛa taṣeddart tis ɛecrin. Ayagi yeqqar, Kra n win yeqqaren ḥemmleɣ Sidi Ṛebbi, yili yekreh gma-s d akaddab, xaṭer win ur nḥemmel ara gma-s i yettwali ur izmir ara ad iḥemmel Sidi Ṛebbi ur k-ttwali ara. Alur, nwali d akken ittmeslay-aɣ-id ɣef leḥmala n tidet. Ittmeslay-aɣ-id ɣef leḥmala n Sidi Ṛebbi. Yenna d akken c'est pas la peine ad iniɣ d akken ḥemmleɣ ma yella ḥemmleɣ Sidi Ṛebbi ma yella ur tḥemmleḍ ara amdan. Ihi d anect-agi Yuḥenna yellan d yiwen deg lmaden n Lmasiḥ. Yeddan akked Lmasiḥ, iɛacen ambaɛd Lmasiḥ. I gwalan aṭas n Imasiḥiyen, i yeslemden aṭas n Imasiḥiyen, yettmeslay-d ɣef leḥmala n tidet. Alors, deg tmasiḥit, ulac

Il est versé 38 ṭṭunt ma finnek d wagi i d lamer yellan d amezwaru yerna d ameqqran akk di ccariɛa. Atan wayeḍ yesɛan azal annect umezwaru-yagi ad tḥemmleḍ lɣir-ik am yiman-ik. Ad nwali dakken surfti ad d-walaɣ mem ar 37 inna Sidi Ɛisa yerra-yas ad tḥemmleḍ Illu Sidi Ṛebbi-inek seg wul-ik s terwiḥt-ik d wayen yellan d wayen yellan di tezmert-ik d wagi i d lameṛ yellan d amezwaru yerna d ameqqran akk di ccariɛa atan wayeḍ yesɛan azal annect umezwaru-yagi ad tḥemmleḍ lɣir-ik am yiman-ik. D sin n umurat-agi-nni i yesɛan azal merra ɣer Sidi Rebbi. D sin n umurat-agi-nni i yesɛan lqima tameqqrant ɣer Sidi Rebbi. Alors, ad nwali d akken ur nezmir ara ad d-nini nḥemmel Sidi Rebbi ma yella leḥmala ur d-tban ara ɣer yimdanen, ma yella ur nḥemmel ara imdanen, ma yella nekkni nḥemmel kan,

Nwali Sidi Ṛebbi ur iḥemmel ara d akken amdan ad yuɣal ad iɛbed taxelqit neɣ ad iɛbed di Sidi Ṛebbi. D acu i iḥemmel Sidi Ṛebbi? Iḥemmel taɣdemt, c'est la leçon de mardi, anda iqqar d akken Sidi Ṛebbi d win i iḥemmlen taɣdemt, d win i yellan d aḥeqqi, iḥemmel lḥeqq. Sidi Ṛebbi, ay atmaten d tisetmatin, ma neẓra-aɣ la nettidir deg lbaṭel, nesɛedday lbaṭel ɣef yemdanen, neɣ annect-nni mačči d ayen i iḥemmel Sidi Ṛebbi. Sidi Ṛebbi ur yebɣi ara ad aɣ-d-iẓer d widak. Ara yettidiren deg lbaṭel ɣas ulamma neɛbed-it, ɣas ulamma neqqar dakken nekkni nessen-it s imawen-a nettader-it-id, mmi Sidi Ṛebbi mačči d ayen i yebɣa ɣef temma wayagi-nni Sidi Ṛebbi en réalité yebɣa imdanen ad idiren ad idiren deg lḥeqq xaṭer netta d aḥeqqi, wayagi-nni nezmer ad t-id-nẓer i Caɛyan.

Lḥeqq agi ttbin-d ɣer amen ad nexdem, ad nexdem i widak i d aɣ-d-yessin, i widak i d-nettidir. Dɣa tikkelt nnan-as i Lmasiḥ, Anwa yeɛni i d aqrib-nneɣ? Lmasiḥ yewwi-yasen-d la parabole du bon samaritain. Yenna-yasen d akken le bon samaritain neẓra d akken iɛedda-d, Smiɛ i yeɣli winna yeɛger i sin akken, deg Jérico, iɛedda-d fell-as yiwen n ɛalim n ccariɛa, iɛedda-d yiwen n At Lewwi, alammi i d asmi d-iɛedda yiwen n usamari, idub-it, irfed-it, yeqqim s umdan. Lmasiḥ yebɣa ad d-yini dakken aqrib n Daglameɣ neɣ le prochain de Daglameɣ